दस अरे कत रे अरे बाप रे बा हम तो तोरा कत कत खोजे छलियो कत खोजला ने ने तोरा त कहे छै एले छैठे में लोग आबै छै त कनी फोनो तोनो करे छै ने कि दोस्त से मिलबो करे छै ने कि एला घर में घुसल रहे छै नै बुझे छी हम शहर में पढ़े छी दरभंगा में ना हां हां त उ कनी आबे लगे छी घर न त कनी बेसीए लिखा दे छै ना अच्छा तो की करे छलियो ओकरा ते दुआरे ओकरा पढ़े छलिए हमरा सब के पढ़ल लिखल छी

अच्छा की खबी दोस एंटीबायोटिक एगो ल लेता ना यहाँ मेरे एंटीबायोटिक नहीं बुझला ना अरे सिगरेट ओ सिगरेट हां हां ओ तोरी के हम त बहुते शहर में पिए छली तई खाती न कहले हाँ। तोरा के बुझे त ई दुकान में मिल जाता ए बढ़िया तो

कहलियो आब तोरा और के जे देखला बहुत दिन भ जाय छै ना हाँ हाँ तहन मन नै दरभंगा में लगैत रहै छै अच्छा तो सारे लिए एला भ गेलो पाँच दिना भेटलिए कहै छै मन नै लगै छै हम तऽ तोरा कर के कत कत काल्हे से खोजैत रहियो तो मोबाइल किन के नै देने छो अखन तक मोबाइल मोबाइल उ मास्टरवा छ न दरभंगा में हाँ हाँ सार मोबाइले छीन लेल अच्छा छीन लेलको हाँ ओ किया छीन लेलको कहै छै कि

बुझली हाँ हाँ लेकिन उ- फेर सोचलिए जे आ, केते होते चालीस पचास हजार मास्टरी में ए तीस से चालीस तीस पैंतीस में लटक जेबै हाँ। बेसी नहीं दै छै पैसा हाँ। मास्टरी में तऽ ताहि दुआरे कहलिए कि कोनो नीक पढ़ाई दोस्त और से विचार बया करबे जाके ए हे हे। बढ़िया तू कहली कि हमरा से पूछला बता दै छियौ ने तोरा देखी सबसे बढ़िया पैसा अभी के समय में जे छै उ तोरा कथी में छै पता छौ अरे डॉक्टरी लाइन में डॉक्टरी ब- बड पैसा हाँ, में हाँ। पूछी ना। डॉक्टरी हमरा ओते होते कल किया नहीं तो कल रे अरे तू पढ़ल लिखल छी पैसा वाला बाप के बेटा छी तोरा बुते नहीं तो हमरा बुते तेरो पैसा रहते तो हमरो आर के केने रहती तो पैसा बस रहते- तब सिगरेट पकड़ू तो हाँ कहलियो तो ओतऽ जे जब पढ़े ला हाँ हाँ अ, शह- शहर में हम्म तो हमरा होते जायल साइकिल से पैसा तो गाड़ी नहीं हो गाड़ी तोहर बाप हमरा कीन देलकै तो पैसा वाला हमारे बाप रहते तो किन देतो ना आ नहि तऽ पैसा वाला हमर बाप छै से बात छै हाँ तो हाँ। सुन ना तो गाड़ी किनवा लेना तो गाड़ी लगे जब भी पढ़ेला तो कुछ अलग बात छे ना अच्छा ठीक है एकरे गप रहते दोस्त बुझलिए के हम्म। एगो चीज अहाँ कहू तऽ की कहलू गाड़ी कोन लिए दोस्त पूरे वाला गाड़ी बताही ने नहि बुझली ए साहब दिमाग छौ फेर तोरा एक बेर कहै छियै एहिठाम नहि मार एहिठाम दिमाग रहै छै तऽ कहबी दोसरे हम तऽ सबके पाछा मे दिमाग रहै छै ओकर आगा मे छै सार दरभंगा से की पढ़ि के लिखाए नहीं चलै छै अच्छा छोड़ हम ए तोरा आर के हरदम हमरा मजाक बनबे हम जाइ छियै दोसे वाला बात नहि छै बैठ ने बैठ ने हमरा आर के दोसर गप छलैया कहलियो गाड़ी जे छै ने गाड़ी में सबसे बढ़िया अखन गाड़ी कोन छै से पता छौ तोरा कोन अपाची ओ तऽ हम जाइ छी हम अपना बाबू के कहबै के हाँ हाँ अपाटिए किनबै अपाटी अपाची नहीं रे अपाची अपाची अपाची हाँ अच्छा ठीक छै हाँ। तऽ काल्हि तोरे ले जेबो के अरे काल्हि घूमे ला जाए के छै तू आए गाड़ी वो लो लिहा। लड़का गाड़ी पर चले के छे हाँ हाँ तऽ से तऽ लऽ जेबो आ कहली दोस्त ई अथी तोरा और के इहो सब करे छी की ए, ओहि सब में हमरा आर के पछाटी छियै तऽ ठीके छै कल देबी पार्टी से लेबै गाड़ी तऽ पार्टी देबै ने अच्छा चल चल चल आ सुन ना तऽ हमरा आर के कल खुमा बेलही नजदीके छै सार के लऽ जाके चले के छै ओहो अपने पहिले गाड़ी तऽ लिअ ना नहीं हमरा आर के ई नहीं। प्लान में छले कि मतलब गाड़ी जे लेते ना तो व्हाइट कलर के गाड़ी लिहन

दोस्त हमर कहलके अपाची किने ला ना जाए छी आइ बाबू के कहबे बाबू हो हमरा एगो अपाची किन दो आ डॉक्टरी के पढ़ाई हम पढ़बे ना देखू देखू जवाना देखू देखू जवाना केहन बीतैये घर घर जनाना कराय देखू जमाना देखू जवाना देखू आरो तोरी में मुरई में पानि कए दिना से नहि पड़लैया ओहो सुखायल जाइ छै फूल नहि मुरझा गेलै यौ कहै छियै धिया पुताके लेकिन कखनो हमरा बात पर नहि विश्वास नहि कहल करैए आमक गाछ सूखि गेल भिंडी फूल धऽ लेने है आ ओहो मे दवाई चाचा यौ। दिअ पड़तै बोंगरा के नहि देखै छी बौआ चलि गेल हेतै कनो टहलै लए छठि मे तऽ एबे केलैया ओहो हमरा तऽ हुनका से बहुत जरूरी बात करे के छल हन ओ तब तऽ हमरा फोनो लऽ के नहि गेलै अच्छा ठीक छै अबैत हेतै तऽ बात करा तब अहाँ बैस सकै छी तऽ बैसू हँ। आ हमरा कनि धनिया मे पानि देबऽ के छै। हँ से तऽ देखै छी अहाँके धनिया सबमे पानि नहि पड़ल अइ सुखले बुझाइए हँ हँ इएह हुनका हम दऽ दै छी पानि तब अपने बैस रुकू रुकू रुकू रुकू अच्छा अच्छा कोनो रुकू, बात नहि रुकू। लिअ बैसू अच्छा लिअ हम बैसै छी तऽ धनियामे पुदीना नहि रोपलहुँ ओहो मिला कऽ बढ़िआँ चटनी होइ छै चाचा लगैया बंगरा के आबे में टाइम लगत तऽ ताबे हम जाइ छी उम्हरे भेंट कऽ लेब आ तऽ नहि कोनो बात अहाँ जाउ मिलत तऽ उम्हरे अच्छा, बात कर ठीक छै लेब हम उम्हरे जाइ छी हम बात कऽ लेब अच्छा। ताबे देखियौ जाउ कनि जाउ दिन। जाउ हँ हँ उम्हरे बात कऽ लेब आइ तऽ अपाची किनबाइए के छोड़बै बाबू से हम की नहि तऽ ओना कोना जेबै पढ़ै ला एते दूर डॉक्टरी के पढ़ाई दोसो हमर ठीके कहलखिन कि डॉक्टरे बन की बाबुओ हमर हरदम रहै छै दूरा पर एम्हर से ओम्हर करैत हम एते पढ़े वाला लड़का भ के आ तब एकरा हौ बाबू बाबू हा अरे की कहै छी कहलिय के कि हम डॉक्टरी के पढ़ाई करब आब डॉक्टरी हँ तऽ डॉक्टरी में एते पाय कतऽ से लाबऽ पड़ते हमरा रहो पाइ कतऽ से लाबऽ पड़तै पाइ तोरा नहि छ महीने महीने एतऽ दस हजार टाका भेजिए दै छियौ आ कतौ कतौ से कर्जा उर्जा लाबऽ पड़ै छै तब ओ हम तोरा पूर्ति हम करै कहै छियै देख पढ़ै लए तऽ हम केना हुआ पढ़ि लेब लेकिन पढ़ै लए जाय लए हमरा गाड़ी कीन दो गाड़ी अपाची

देखी देखी आब तोरा हम कहै छियौ जे नहि तऽ हम फांसी झूल जेबौ अच्छा रुक अच्छा हमरा सोचऽ दे की कहू आब इम्हर बेटाके पढ़ाइ देखै छी तऽ पाइ नहि अछि आ पाइ देखै छी तऽ बेटा पढ़ैयो नहि आ दुनू काम के बंद कर दी छी तऽ कहिया फांसिए झूल जेबे तऽ बेटा के आगू में ई संपैत ई मकान ई खेत रह के की हेते हमरा अच्छा ठीक छै तोरा हम पाई चाही ने पाई नहीं हमरा गाड़ी आय किन दो आय अपाचे अपाचे तऽ अतेक जल्दी पाई कतऽ से एते पाय पाय खेत छौ ने खेत ई तीन कट्ठा तऽ तीन कट्ठा तीन कट्ठा कथी करबह हम असगर छियै ने भायमे तऽ तीन कट्ठा कथी हेतै एके कट्ठा बहुते छै एक कट्ठा से भऽ जेतै अपाची अरे तोरी के तो तब कहै छै कि मूरख के मूरखे रहि गेल हा एक कट्ठा से भऽ जेतै अच्छा आ- बुझि गेलियै तोरा गाड़ी चाही हँ चाही अच्छा ई खेत के हम जाइ छी बेच के आ तोरा हम गाड़ी ला पाई दऽ देबो पाइ नहि दऽ देबो आइ चाही हमरा तऽ आइ अच्छा ठीक छै तोरा आइ हेते हँ और कोनो बात न- ठीक छै तऽ लेकिन मन लगा के पढ़ी है ए पढ़े मे हम तोरा कहियो ठकलिया हाँ तब ठीक छै की कहू बोंगरा के माय जे दिन से मरि गेलै असगरे समस्या भऽ जाइया पैसा के बर्बादी इम्हर उम्हर लेकिन की कहू एकटा बेटा अगर नहीं पढ़ाबे छी कोनो तरह से तो हमर नाम केना रोशन है ते द्वारा जे खर्चा लगते जी जान छोड़ के लगा देबे लेकिन पढ़ेबे जरूर बाबू गेल छले खेत बेचला देखो नहीं छी कत हमरा ठक तो नहीं तो लेलकै अरे तोरी के ककरो देखबो नहि करै छियै बुझाइ छै जेना हमर बाबू आबै छै खेत तऽ बेच लेलहुँ आब अपाची कहने छलैए आखिर की करब

बोंगरा तो यहाँ ने पाई के व्यवस्था भ गेले कते- बाबू हा अरे तोरी में भ गेले पाई खेत बिक गेले बिक गेला हाँ पाई भ गेले पाँच हजार नगद और बाद बाकी फोने में द देलके वाह हमर बाबू हमर बाबू जका के छै एह, हमरो बेटा छै ककरो बेटा हेतै तऽ दुनिया में हमरो बेटा छै चल त हाँ चल चल खुटौना खुटौना में छै कतऽ जेबही चल खुटौना मधुबनी से बढ़िया हेतै नहीं खुटौना चल चल आइए लेके छै ना हाँ तुरंत लाबे के छै लाखों में एक पलिए हमरे अपन बाबूजी ना लाखो मे एक हमहु पलियै अपन बाबू जीना आ जे बाबू हँ हँ कनि स्टैंड लगबऽ तऽ आ ई ई हौ ई ओ ई हाँ अरे तोरी अखन तू तो हमर टांगो दाबि देता तऽ ई खड़ा करे वाला लगेलिए ने अहिना ने लगायल जेतै अच्छा तऽ आब तऽ हम भऽ गेल हाँ तऽ हम जाइ छियै पढ़े जब आब के अच्छा तू आब जल्दी चलि जो पढ़े ला आ ठीक हम छै अप- तऽ। हम तब एहि आम के पटबै छी बैगन मे दवाई मारऽ पड़तै हमरा ताबर तू चाबी रख के अच्छा ठीक छै ला ठीक छै तऽ हँ ठीक छै ठीक छै जा तू हम जाइ छियौ दोस्त हँ तोरा गाड़ी लेलकै कि नहि लेलकै मालूम नहि हमरा नहि मतलब कहलकै हम अतै रहियै ठड़ा भेल हम आबि जेबौ गाड़ी लऽके बेचीमे हम आइए जाइ छी गाड़ी लऽ लेबै काल्हि बजल रहै एखन तक नहि एलै अच्छा ठीक छै चल अपना आरके देखै छियै दोकान पर चल तब चौक पर जाइ छी चल दोस्त रे आरो ए, बंगला रे अरे लेली सार गाड़ी? कहलियो तोरा गाड़ी लेबे त तोरा विश्वास नहि भेलक ठीके में उजरा लेलही रह इएह हम कहै छलियै गाड़ी ले ले चल तऽ चल ने चौक पर खर्चा करबी ने चल तऽ चल चल चल चल बैठे दे ना पाँच में बैठ ना पाँच में लेकिन बड़ खुशी हमरा भेल दोस्त जे गाड़ी लेलक ये चल चल चल चल चल

ओकरे खुशी में पार्टी दऽ रहल छै पार्टी हाँ तऽ ले ने बैठ ने प्रभु खो ने जे खेबी से मिलतौ चल तोरा लग छौ कथी कथी लिट्टी खो समोसा खो चूड़ा भुजा खो चावल भुजा खो कथी खेबी तू ना दस है प्याजी है सुन ना कथी खेबही? हम लिट्टी खेबो सार गरम गरम बनल छै हम समोसा के बोलस ए, तऽ समोसा नहीं बनल छै दो सार ककरो झूठ नहीं चल तू सब चुप हाँ। ओ ए झाटू राम कहना कहलियो की

पाँच छः गो बना दे ना पाँच छः गो दोस्त फ्री के मिले तो कते पीबे दोस्त हाँ सार खियलक लेकिन बढ़िया अच्छा कोनो चलि आबे जर अच्छा छोड़ ना छोड़ ना भगले ना नै लेकिन दोस्त पार्टी सही देलके ए बाप रे चल तो से ककरो गैर फोटे आ केकरो जे छी से चल ने सर तारीफ करे छ त मुंह फुले छो चल चाबी चाबी लेना चाबी चाबी करे छी चाबी छोड़ दे तोरा चोर वाला आदत रहिए गेल न रे ए चोरी नै केल तू चाबी छोड़ देने चली चल चाबी हम चल चल चल जाइयो के चल रुक रुक रुक एगो और बटन दाबा पड़े छै

छोरी के कते में छला घुमैत यौ कहू सार के कहू बुझै छलियै जुलुम भ गेलै यौ नै नै बुझै छलियै हन कि सार एहन निकलतै नै अचानक बंगड़ा के दोस्ती तोड़नाय देखियो त गद्दारी देखलियै अच्छा अरे कोनो भी लड़की से प्यार के हमरा सब पता चलैत नै यौ कहू सार बुझैयो न देलक यौ

ए चाचा ए मरते आराम से आराम से जा। की बात छै बौआ अच्छा बोंगरा कतऽ गेल अछि बोंगरा हाँ ई तऽ पढ़े ला चलि गेल छै अच्छा अच्छा प- पढ़े पढ़े ला गेल अछि बौआ बैसू बैसू बैस के बात करू हाँ पढ़े ला कतऽ दोस्त हाँ, कोन पढ़ाई करै छै से कहियो कनी कतऽ गेल अछि पढ़े ला करे ला नहीं पूछा ही बात अच्छा अच्छा अच्छा मतलब पढ़े या सह ने एकदम बढ़िया अरे, पढ़े बढ़िया पढ़े ए बढ़िया पढ़े बड खर्चा कर रहल छी हम अच्छा अच्छा बड खर्चा कर रहल छी हां हां अच्छा दोस्त गाड़ियो किन देलकै लवका गाड़ी आ लवका गाड़ी लगे की करे छै से नहीं पता छै नहीं की पता छै एकरा की करे या बेटा से पता अछि की अहाँ पढ़ै लए भेजै छियै तऽ पढ़ै लए नहि तऽ की आ ओ छोरी के लऽ कऽ घुमैया बुझबा के आदमी कहीं का अयो चाचा आँखि से देखलहुँ आ तब एलहुँ अहाँके कहै लए की दोष कहलू कि ने विश्वास नहि करत चाचा अरे तऽ बेटा कहना छियै तऽ बेटा छियै ने तऽ बेटा पर ई गप सब उल्टा सीधा तू हमरा सब लग नहीं बज भरोसा छै तोरा बुड़बक पर हमर बुड़बक बेटा के ई बात तू जान ले है कि हमर नाम बुड़बक झा बुड़बक झा के बेटा एकदम बढ़िया पढ़ाई पढ़ रहा है तू समझो बोंगरा बोंगरा पर बड़ा भरोसा छ बोंगरा के बात कह दियो एकदम बढ़िया पढ़ाई पढ़ी छै तब आ जब बुड़बक के बेटा बुड़बक के है छै आ सुनू ना जब जे हम देखा दलो कौन पढ़ाई करैया तब भऽ सकैया नहि मतलब कनिको विश्वास नहि यऽ अगर ठीक छै तोरा पर विश्वास यहाँ पर हेतौ अगर साँच बात मिल गेलो तब तो तोरा ठीक छो हाँ। आ नहीं तो बुझ रखी पहिना से तोहर हम निकाल सच्चाई के जमाना नहीं छै कहबी तो देख ना कना कना करे छै

छोड़ि देबै तऽ ईसभ नहि ने हेतै नहि नहि पढ़ना तऽ लैके छै दोस्त तऽ कहलक चलबै हमरा से ने ऐ, रुक न पहिना ठीके बात छै ई हमरा पर विश्वास यऽ अच्छा। चलू हम देखाबै छी अगर चल तऽ पहिना अगर साँच निकल गेलै तब तऽ आकरा ठीक कर देबे आ गलती हेतै तऽ तोरा दू गो मार के हम सोहि देबो अच्छा, ठीक छै, चलू ने मानि से लिअ। देखबै छी ने हम अहाँके अच्छा ठीक छै चल चलू देखबै चल तऽ पहिने कोन पढ़ाई करी अहाँके बेटा एतेक पाइ खर्चा करै छी हम खेत बेच के अपाची कीन देलहुँ आ तब ई चलू देखाबै छी फेकला रहो हाँ चल तऽ पहिने कतऽ कहने छलियै ओहि होटल में यो ओहि होटल में छल एहि होटल में देखने एहि छल होटल मे छै हाँ, एहि होटल में छल। चल पहिने देखा

कहलु अहाँके तऽ हँ कहि गेल बो ह की कहलु विश्वास नहि आरो तोरी मत चल चल त पहिने देखा अच्छा रुकू एक जगह आओर छै कतऽ हयत ओ बैठल आ नहि हेतै तऽ मारि के तोड़ि देबो चलू ने ई तऽ पहिला अथी भगल ने एकरा साथे आयल छले चलू ने ई बात ई बात हमरा विश्वास भऽ चलू चल चलू देखबै चल चल अहाँ जे नहि देखै छी ने मन होइए फाँसी लौटैके जाय कि जहर खाली

यहाँ पर है अरे बाप रे बाप की कहू ये सबटा धूरक धूर खेत बेचवा देलक आ तब हमरा सब चीज बर्बाद भ गेल हाँ कहे जे छलो त की कहे छलिए नहीं हमरा तो विश्वास नहीं है छलिए कहे ला जाइए हाँ। गाड़ी लके यहाँ ई कोन एमबीबीएस जब कहे छली डॉक्टर भ जेबे

अरे तोरी माँ रो फेकना तोरा बुखिए रो हम नहीं बुझने छलिए सुन ली हालात के दियो तो हट हट हट हट बिना बिना ये ना मर मर मार के हम तोड़ दिए छ यहां हमरा की कहै छले हाँ। ये हम नहीं हाँ। हमरा दोस्त ई कोन पर है ई कोन ई कोन पर है ये ना या पहिना

हम सबके कॉल जोड़ के कहे छी कि सब अपना बेटा के जो पढ़बे छिए ते भूल भुलैया में नहीं रहब अगला पर गाइडेंसो करब नहीं तो यह हमरा बोंगरा जका हाथ फेर देबै गाड़ी नहीं नहीं नहीं खेत बेच के अपाची कीन देलियै अहाँ अपाची आब ककरो नहीं जे कोई पढ़ब अपना धिया पुता के तऽ पूरे गाइडेंस से कि हमर धिया पुता पढ़ैया कि नहि ताहि के लेल हम सब से यह प्रार्थना कर रहल छी कि बेटा अगर कुछ भी मांगे तऽ अकरा बात पर नहि जा आइ में कहलिया कि हमरा सबके एगो श्लोक में अरे बाप रे बाप कि

जय मिथिला